Ovvjament, inti għawek qed tmur minn.
Qed tmur mainstream. Minn kultura li hija speċa interament kważi l-antitesi tal-mainstream. U tiddeċidi sma għanu pass. Eh, Fid-dinja tal-mainstream. Hmm. Ifimni, kienet tranzizjoni, ma kienx fil-Got Talent speċjalment, ma tantx għamilx tranzizjoni ta' barra minn hawn xorta mortem fil-audition u bdej naqbad magħhom kif kont imdorri li nagħmel fin-norma tiegħi fil-Betels u dawn l-affarijiet u fil-freestyles u hekk. U l-ewwel dar l-audition għamiltilhom speċi ta' ħaduha sport, eh, ġifieri, dak it-tip. X'kont tagħmel fl-audition?
L-audition kont mort, għamilt diskajsa banger mal-mekk u bdejt nagħmel balla punchlines fuq il-judges li kelli quddiemi. Barra fuq Howard dakinhar. Hmm. Biss. Strateġikament mhux Howard? Le, għax ħanejlek xi ħaġa ġan, flott di x'in huma jażlu. Hmm. Ġifieri, ma kien strateġika, il-ġaġis jażlu eh. jagħmlu xew le. Eh, ok. Qed tifhem x'għandna eh. jiġifieri jekk mur flott. Allora ma tax kien strateġika li fil-fatt taqbad mal-ġaġ. Jew skont kif taqbad mal-ġaġ. Ej, laħadwa, laħadwa. Ta' we're gonna be part of this act, biex ta' Eżatt, included. U jek ta' rom huma vera ħadu pjaċir u vera me ġifieri ma' kull ħaġa li ngħid, reaction ġifieri. Kew kien hemm nies dakinhar dik kienet fi żmien il-COVID naħseb. U anke kif rixtaw it-bissimt. Eżatt. Qed titbissem, qed tħodha lightly. Libes karkurem jew. Le, ma libes ħażin ħafna. Eh. Taħseb? Le, toġobni jena. Relax, u ħafna. Ej, ej, ej, ej, id-dispozizjoni tijak toġobni ħafna jek. Astra.
Għax eh, d-rilassat ma.
Daskem ma kienx interessani minn xien libes dak iż-żmien, u eh. daskem naħseb ma konċi għat naħdem, mortant il-meket lu tini flok. Naħliflek li jekk għamilt ġifieri. Eh. U għet, għet nilab naqa basketball jen l-Lakers, l-Lakers u Kobe. Eh. Eh. Fimt? U insomma, mort u kont relax ħafna li naf diġa s-sana mela dak iż konti għattajt għax konti għat fuqa biss, mm. il-ħagġa. U mek tidher rilassat immens. Ejja, għax ma mm.
kelli xogħol Għal minn mhux hemmhekk naf se nagħmel, ġifieri dik hi l-aħjar mindset li tkun fiha. Għax fil-bidu bdejt li kemm eh, qabel ma tmur fuq il-palk kemm hija. Qabel fuq, ma once, ma nafx bro, ma nafx kif naqbad nispjegallhom. Jew esperjenza. Il-backstage hawnhekk xorta kont. Xorta kont. Kont. Mbagħad mort fuq il-palk għax hekk kif qed titkellem kif qed iżomm il-mikrofon. Ejja, relax, relax.
Mhm. U x'ismu hawn. Niftakar ċara li Howard kien qal xi ħaġa speċi ta' e, kieku kelli l-golden buzzer hmm. kont intiħlilkom wara li fil-comments ta' wara, hmm. għax eżat xi ġiex acts qabel ma tlajna aħna telaw il-concept of movement, men. Hmm. U ħadu Ta' Cheryl.
Ux, ux ta' Cheryl law jiġu. Mela,

Għalma dof kem xtaq dak il-golden buzzer ostra. Eh, eh, ma għaddewk le xorta. Ejja, u kienet akwivalenti ta' golden buzzer il-performance u n-nies ħadwa tajjeb ħafna. U xismu għaw, u kota lajt eżatt il-mek u l-funk insomma. Hmm. Għalfejn għażilt li taqleb mainstream? Għax. Mhux taqleb eh, fis-sens id bqajt l-istess, imma li tipparteċipa f'xi ħaġa għalfejn. Jiena rrid jiena dejjem xtaqt li l-massa tifhem bro, verament il-potenzjal li għandha l-arti tagħna. Dik hija xi ħaġa, diħa kif ħan wassalilhom jien. Mm, mm, mm. Kif ħan aqbad il-daw, għax daw min jarhom daw il-programmi nisa tad-dar, Eh, tifhem taf kif huma affarijiet inti ċikka tnaddaf Fimt, ek jaraw. U jarawhom ġifiri familji u koll. Mm. Tifhem nix ħazjan kal ġil jarawhom u ek. Imma l-massa, kif ħan waslu l dak li namlu aħna mm. u jider autentiku fajnijom biex forsi xdarba fl-axħar. Imma għalfej kellek daqsek interess li l-massa taċċetta dak li namlu. Mux taċċetta, rrit nibda ndaħħal il-rep iktar f'kull imkien hawnhekk, mhux dejjem inħoss li huwa looked down upon, jiġifieri jħarsu 'l isfel lejh jew fhimt x'qed ngħidlek, irridu nġibu parti mill-kultura Maltija, dak kien l-għan tiegħi. Issa inti jekk trid iġġibu parti mill-kultura Maltija, speċjalment f'dawn iż-żminijiet, se ġġibu parti mill-kultura Maltija minn YouTube? Fhimt? It-television għandu s-saħħa ta' barra minn hawn fuq dal-pajjiż. Naqset, issa, imma dak iż-żmien, kan, u dak kien l-ewwel verżjoni tal-Got Talent, jiġifieri iktar u iktar ħa jaraw x'ħa jiġri n-nies. U qbadna u għamilniha u, u mbagħad għamilt għal Annui fis-semi final biex inkun ċert li ngħaddi ukoll, ovvjament, għall-final biex nagħmel dak li għamilt fil-final mbagħad. Għax kont ċert li b'dik id-diska, one, ridt vera noħroġha mill-qalb. u l-istess ħadna standing ovation imma mbagħad jiena kont qisni ħa nagħmel bħal joker fhimt? Jidħol hemm hekk u da u kulħadd da mbagħad nisplodi lili nnifsi fl-aħħar bikom b'kollox.
Mela tlaqna.